A baumi le kha bantuk si kha bantuk si ti ahcun a hika i ei ti sawmriat pariat tein ka ṭuanpi hawi hna zong kha aa rak ka theithiam hram u timi te kha Mah hika hin sawmriat pariat tein nihin tiang nunak a pemi hna kan pasal ṭha hna, kan nusal ṭha hna upatnak kan pek hna. Hi sawmriat pariat timi hriamtlai kan rak thawk ahhin kei hi Kei hi Tangkua ka rak si ahhin ka pa hi ralbawi si kaw a kakip kan i ṭhial i ka pa hi ralbawi si tikah hin tapung timi lawng ka rak theih i Ka pa le nih hi tapung an kah hna timi lawng hi ka rak theih. Cun Lashu ahhin siang ka rak kai i Lashu ahhin ka va um tikah hin Kachin hriamtlai, Kachin tapung an um ti kha Kachin pawl he ka hawile pawl nih an chim tikah hin an Kachin tapung pawl hi an rak kual tuk hna. mah khan ka lung hi zeitin tuk um ya ka chin tapung hi ti kha an ual tuk tikah khan ka lung chung hi zei ca ram hi ramlak i umi ka chin tapung an ti mi hna an ka alamang mi hna kan pa le paul ni sufon ni zei de an uar no chan mi ti hi kai fiang bak lo Cun Laitlang ah ka pa thihhnu i kan tlun i Hakha ah ka um ahhin Kaw ralkap pawl hi kaa hei uar ngai rih ko. Ah mah hi zeitin ah tapung timi le Kaw ralhrang pawl hi mah sal ah chan ka ti lai maw? Mah kaa chung i an kan hlen khawh ning kha an kan hlen khawh ning kha zei nak kai fiang ti ahcun kei hi China pine bolong ka rak chui Hakha in Rangkun ahin atu ramlak ka rat thlan ahin bolong ka rak chui hin Hi midang tai le cun kanmah Chin len Chinpi nih ai awchuihmi hi kan i thlau tuk pinah mah i thil an ei ning, an dik lo ning hi kai fiang chin lengmang. Oh, mah ruangah hin pei an rak doh hi ti kha an rak tia lo tuk hi ta. An rak dik lo tuk ta. Uknak ti hi kai fiang. Duhsah duhsah an kai fiang. Kan siang kan kai, kan cun hawi ah kan um tikah atu bantukin Hakha khuachung nih hi kan civil society minung kan tlon lennak i bawi le bawi lo kha ai thlau tuk ning kha Cun Kawlram te hna i kan va tlawn te hna i thim paoh an kan ti ning takhan silamang e songriat pariat a vun phak i rengkun in sanda an piah i mah lio khan cun radio te i tlaih i BBC le VOA te khan rengkun ah ma cu an tuah cang timi te kan hakha he kan rak Chat tiah Hakha pumpi in a nungmi le a kal kho um kho paoh cu ngakchian upa tiang hi Hakha sandah piah si. Hakha sandah kan piah ning hi phun dang te si. A chan cu Siangngakchia le mino bu ti khin kan rak um hna i, i siangngakchia hi Kawlram pumpi aiawh sandah piah khan siangngakchia hi kan hman hna. Mino bu nih khan Hakha kong le Chin Hakha peng vialte hi ti khin rian kan rak pe tiin ka thei. I khalio kha Kawlram pumpi sanah pia hin Hakha he kan rak samat bik rua tiah ka ruahnak cu. Siangngakchia nih hin a tla cang i Newin cozah kha siangngakchia hi Kawlram chung i khek ka le lei vei lei pehtlainak kan hman hna i kan i Hakha peng cu Hakha nih hin mino nih hin uknak he kan rak lak i Thla hnih hrawng hi kan uk rua ka ti Hakha hi. Mah i sandah kan piah lio hrawng hrang ahcun a tak tiah a thi cangmi a tum ka kawi pa Uk Lian Thang. A chan cu siangngakchia an tlaih dih hna. Uk, lak, Uk Lian Thang lei keimah hi kan rak luat. Tlaihnak in kan rak luat i kanmah pahnih nih kan a hmu tthan i ta kan heh ummi kha kan hruai hna i Hakhapi hi kan teinak kha si. Mah te zong tuan bia a mu. A thi cang Uk Uk Lian Thang. Hi hmai hi ti a hruaimi bak hi mithi cang mi Uk Lian Thang le keimah le Raymond. Atu Raymond hi kha zeitik a phak cang. Hi ka Chinram in kan rak tlun i ani hi ID nih mi Cina lei ah mah um kha zeidak um ka hmu kho ti lo. An um rih lai Raymond timi hi. Hakha pi an an am an chok ngam ti lo. Siangngakchia vialte kha an tlaih dih hna tika khan hruaitu vialte kha an rak tlaih hna i mai Hakha pi hi ti a pum than kho mi hi Uk Lian Thang le keimah bak kan si. Hi ti hmai a mi Raymond kan pathum bak hi thi ngami hmai ah arak normi kan si ha khai. Makan thongtla siang at chia vialte kan rak chuah hna kan hruai mi na mi bu ni hakha hin ma kan chuah nu saupi hakha hi kai pala chun than hi rong kan ukwa ka te hakha pengpi hi atu i Sanghnapia pawl nih hin mah kan uk ahhin an kan hruaitu pawl cu mah kan uk ah an kan hruaitu pawl cu siangakchia khuacaan tangte in si Hakha mino

Chiatchia minung sau ngai cu a tlai rua ka ti. Atu Indianapolis ummi khi amah khi le atu Pu Zing cu le Saya Thang Rem kan timi hna hi mah lio hrawng hrang ah hin an kan hruaitu an si i Hakha kha lio ah khan an kan kan a hruai hna i EC hruaitu pakua an kan thim ah hin kai tel ve. Kei hi mipi le atu bantuk Siyung-i thana ahhin ka rak si. Mah nih cun sammat taktak in sau ngai kan hruai khawh hna Hakha pengpi hi. Kawl ralkap nih atu bantuk in hriamnam tlaih in Uknak a ngun lak tikah hin kum thla saupi Hakha he kan rak hun ṭhawl khawh. Anmah hna nih cun hruainak in siangngakchia kha a dang tein a ṭhium ve i a ni hi cu Kawlram le kanmah Hakha, peng- Hakha pehtlaih ding, ei le ding kong kan rak hman hna. Mah hi an hruaitu hna hi atu a thi cang si an ah atu uk lian Sang Sang Zam Hung zong hi a rak tel i a thi cang. Sang Zam Hung timi hi mino te si Kachin kan kal ah a thi. Atu i Pu Sui Sui Hing atu hi uh, neihchia lei a vei kho ngaimi Sui Hing Pu Sing hi atu Rangoon ummi zong khi aa rak tel. Siangak salei hruaitu ah hin ti ka thei do ti hna lo. Mah cu mah ka ruk pahnih cu rian kan tuan i kha ai cun. Pakhan kan hruai chuan ai hi ti in keimah ka ruah ning an khat liu te khan ei tie i Ana kan rak lak thlenhnih chung ah Hakha peng hi kan tlawng pah dih ngawt. Mah hruai i hruainak ah hruai ding ungsan kha a kua kip ah kan chimh hna minung pakua i thim u timi kha. Takhan kan vun kal i kan kal kho ngai ma liu ahcun uknak vialte Hakha kan rak tlaih tikah Chinpine tiang khin kalh seh tiah atu Falam hna hi kan rak tlawng hna. Thantlang hna hi kan rak tlawng hna. Takhan tawn khawhnak zat cu. Takhan kan rak um i ana awin lak tiki Kawram pumpi tabeih sakhan hi an ting thluam ma an ting thluamah Rengkun in mandalin. Atu bantuk siangngakchia nih myuh kip ka rak uk si. Mah tapaih sakhan kha ka kaa palh lo ahcun anu bik Hakha tapaih sakhan i an kan lakmi si. Kawlram pumpi an lak dih hnu lawngah an khuakip i atu bantuk tapaih sakhan cio cu tuah sakaw. Mah i an lakmi vialte an Hakha hi anu bik an lak i Zaan ah hin a hnu bik khan kan soh i zaan timi in kan rak ra i Hakha peng Hakha pawr hi cu atu chun cung in atu hi thinghual hin atu leilet in chomphai hi kan phaknak si i i mah lio ah hin siangngakchia Kawlram pumpi siangngakchia rak hruaitu hi kai palh lo ahcun atu mithi kan pu Sang Hlun le atu cu a nung rih pu khua uk vian hi atu leo i kanmah ECI upa tuan ve ko hi anmah hna hi siangngakchia hruaitu an rak si hna i anmah hna hi tlawm riat pasarih ma si hnga paruk hrawng ah dik Atu bantuk siangngakchia hlohsia mu an i tel tikah hin siang an rak chuah bal hna. Siang an chuah bal hna. Atu sawmriat pariat hen cun an mana hi siangngakchia hruaitu khen an rak um i Chin ah khin an chim ning kai palh lo sia cun Rangunai atu Mingkunai te pawl hi Mingkunai hi mah Eiṭi buai lio hen siangngakchiapi hruaitu bik a rak si i an min rak thang tuk. Atu Min Ko Naing le Ko Ko Ci te pawng hi an rak si. Mah hna poah hen aa rak an i rak ṭhawn cang hna. Cun anmah siangngakchia nih hin India tanzung hi an chawnh cia hna. Atu kanmah Chin siangngakchia hruaitu nih hin India rangun i India tanzung hi an chawnh hna tikah hin kalen rak ra ko uh kan rak tli lai ti phun khi a si lai cu. An rak chawnh cia tikah Chomphai kan phak i Chomphai upa he in a chawnvian tikah anmah center bak hin Ei le din le vei hi refugee in an kan rak peknak khi si. I refugee te hin kan rak um in Tomphai ah hin mah hin Rangoon Mandalay cun Chin len chung in thlanglei chaklei vialte Tomphai ah kan tong dih hna. Tomphai ah hin. Chawmphei ah hin a thla in kan um sau ngaite. Kawl ah hin mah lio ah khin Bama Myanmar na ngan lo san ya cang ta te maka an i ti maw zei in ti dik. Mah hi siangngakchia kong siangngakchia zong hi Mandalay in Rangoon in Sakae in an rak ra dih ve. Hmun khat te ah kan um ti dih. Mah Chawmphei kan um lio ṭhatnak cu Kawl lei a tlingmi a rak za Mi doctor te, engineer te nai a thei pa mi hi zan fatin lawng hi atu Kawra hrang chiatnak le Kawram tamai le atu hi an kan cawnpiak. Tompai ahhin mah hi kai pal lo ahcun man nih minung hi kan tam bak. Zan hnih leng ma kan rak si lai ka ti. Mah khan duhsah te mah ka theih dan ahcun CNF hi a rak um ti bantuk in a rak sah i atu kan pu lei ahcun mah lio an kan hruaitu cu atu siangngakchia lei in cun atu Ah, kan pu Zing Cung le atu Pu Khua Uk Lian te, atu Dr. Sui Khar te an si hna i anmah a thli te khan atu vei cu Pu Sang Hlun te pawng cu an kan hruaitu hi an si. A thli tein sin ep ah cun an rak chawn ko rua hih. Mah khan ka sin ah kal ding salai ti si ka sin ah training ralkap training kai ding salai ti si tikah ka nih kai a rak tli mi paoh kha a thli te i chimh si mah ka khan kawl he a kan tam tuk i mah lio ah hin church thimnak nawl an kan rak pek Pauda ram tangah hriamnam a tlai lai. A tlai duhmi cu kal ding, sanah hohmanh chimh lo ding ti kha kai kaa ruah ning ah zaukhat hrawng he duhthimnak an kan rak pek. Mah hin a kal ding le hika hin a rak um ding le cun atu khuachung ah luh ṭhan in A kalmi nih hriamnam va tlaih i theding va cawn i rak kir tikah hika hmunhma um seh tinak ah hmunhma a rak zohtu ding le cun ram chungah an luh ṭhan tikah atu i mi auh ko lai i ka ti lai maw a chung in he kan ca rian a ṭuan hnga ding ti khan pu thuma kan rak ṭhen hna puai thuma mai a duhmi ka tlai bak lai meithal ka tlai bak lai ti a duhmi phuai khat cu hi ka ma hin phuai khat cu kai kan lut ṭhan lai a chung he hi thiamtlaihnak ca hin phaisa le sinak he chate mipi bia a chimmi kan mak kial tikah cak seh tinak kha phuihthup in kan rak then tiin ka theih. Mah hin kei hi a kal vemi ah kai tel. Ka Chin ram kal ve ding ah kai tel. Ma kha a thi te kan rak tuan hai kor por thei lo le a ho man thei lo a kal nga kha a tau tau in kan then i kei hi to Pahnihnak ah kai tel rua ka ti. Hakha ta kan kan ṭha ni kan thiamnak lam cio pakhat atu KIO Kachinam ah kal cio ka si. A tohto kan in kal na i Kan kalnak cio kan kan va chuak i Thiai Aw hriamtlai sakhaan hmuhnak kokhat tadin va pek si i keimah le group hi pali ma kan rak si nakhnga kei kha khampat khin ka rak kiar ṭhan i phaisa kan neih ti lo caah Hakha ka lut ṭhan. Mah Hakha khan ka hawi le he khan Mapung ting lei khi kan lak than kan i cu a cung in kan kal mi Cina lei khi a kat lei in hi mah lio i ka rak theih mi cu ka philh lo ahcun Chomphai kan rak um ahhin Chomphai kan rak um ahhin atu an kan hruaitu pawl nih hin Babawi, ra. Atu Champhai kan rakam an kan hruaitu pawl hin tiang tlaih hi kan miphun nih meithal tlaih hi a za ma za lo ti hi nu le pa, upa hna he Hakha an thlah hna, Thantlang an thlah hna, Tidim lei an thlah hna, Rengkun hna an thlah hna ti hi an rak thlah hna. Pakhat ka hawipa hna cu mah thlahmi ah ai tel i kannih Hakha Thantlang lei kha cu tlaih a za cang atu sawmriat pariat atu mino kan meithal hi kan tlaih ah a zaam a za lo ti kha an rak hal hna ti ti si ma in kai fiang mi cu kan ni Hakha Thantlang lei upa rangkun tiang an va hal mi hna kan pa le nin a za bak cang fia mi tlai cang ti ka si Mah ruangah Kachin ram lei ah cun hriam tlaih ding ah le hriam thiam ding ah le hriam hmuh ding ah a thli te cun kan va kal mi si. Hi Kachin ram ah hin a ka kip ah Kachin sakhan cio puai cun va chuah sakaw anmah nih hin an kan rak pumh i Kaa khat ah, ka khaan pakhat ah an kan pumh i mai kan in pumh, mah cu kan in hmuh ahhin kan rak lawm cio na. Ahohmanh a ṭilṭuak thi kan rak um lo. Mah le lam cio kha an kan sui piaknak cio hin kal si kaw, a ṭilṭuat kan um lo i kan i lawm tuk hna. Mah kan i ton ni cu hmun kha tiah atu i Laiza an ti lengmangmi khi ai u i an headquarter ah hin Kan dihlak khan ke te cun ralkap nih cun an kan kalpi. Eh, mah lio i Kachin ralkap kan hmuh hna i kan hmuh hmasa bik hna cu an meithal tete he nu pawl pakul hrawng an si. Mah i ka lung ah a ummi cu nu man nih hi tluk An thlen zapi te he cho an kai cho an chuah kan i kan tum lai ka sako kan ka lung a ummi cu nu man ni hi tluk mi phun le ram ca rian an tuan kan i thi lai pa tu mi atu hi a thok hme kan thok rih lo thok ding ah atu hi kan i ton hi si ti kha

kan au kan khuan le nih atu hmanh ah hi atu hi a thok ding lawng kan si rih ka ti ka chim pawl ka rak hmuh na ka ka uar tuk na piot tha lo maka kan miphun ni siseh keimah zong ah anmah ka hmuh na ka sa a atu lawng kan i thok kan na tim ti ka sa ko kaning ka rak zak nain ka rak uar tuk na tikah khi kan lung khi ka lung hrim kai ca a ka thawhter tuk ma ca kan dihlak cun kan va phan i headquarter atu i nora pa ti nak ah cun eh training sakhan pi kan phan i zan lei pathum hrawng kan phan i ah kan sameng kan kongh di le zan Zanlei pathum pali hrawng kan phan i dawh a thaizing ka pali ah an kan thawh le training caan kan pek cawk ko cu dinh caan a um lo khoih caan a um lo zingka nan kai cawh lai ti cu pali an kan thawh khan cu kan i ngaih tuk tiawk tha lo chingchang kan tho kan tli Sayapa nih cun an kan vun mawngh. A ka cu kan zei poi rih lo. Khi kan uar tuk cang. A, a thaizing a vun ba pah cang. A zerh khat hrawng cu a tho kho ti lo. zinglei firfung in rak lei cang si tam deuh ko cu hram sa ko cang e zei thawh me kai thawh ti chiu kha tam deuh cu an hram lai da ka ti kei cu ma lo cu nem mam ka uari tho tho ko Hi mah hi thil kan duhmi cu kai thei dingah cu a shu dah ti lo cu tidim falam ah khan min tak kam palem matupi hi eh min dap tlei kan um lo kam palet tlei zong hi. Palewa lei zong Matupi hi cu kan tling bak. Mah i a rak kalmi hi sawm riat le paruk a si. Zeizat ti awk ah ka thei kho ti lo i Kachin kan phak i ṭhe nih an kan pek colh i ṭhe nih an kan vun ṭhen dih i anmah zong i Kachin theih awk ma he an policy an rak nei ti si. Kachin hi sui le ngun causing a rak i pawcawmnak a rak tuahmi Popui Chinca kum thu an ṭu lai ti. An lei a dang ta i a rak ṭuan aw chung ṭuan mi pa an mah hi Chin miphun i som thum som li ca an tang ve. Mah an tlaih hna hin kai fiang mi cu Chin miphun thlanglei Laitlang zong an tam ve cang. Hi ka zoh hna i Kawlram chung i ummi miphun cu ka sinan an tling bak. Causing le suikawl i a, a paw ai cawmmi mino pawl. Cun Kala zong ah, hi Mizoram i Kala pawl si zongah minit Si ka Chinram ma ka chun kan vun phak i training an kan pek ah hin kan training kai lio hi ka ruat i kanmah sian AI chin lawng he kan si lo. Anmah KIA nih an pekmi hna tu sawm riat pariat i siangngakchia hi Makha an rak um ve hna. Ta in ta dang zong ting piin tam taktak kha kan si hna. An vun chap chin lengmang, an vun chap chin lengmang i Mah hi ralkap lei training nana cu ka zoh tikah kanmah Chin miphun hi khi kan rak fit deuh ko. Kan ti kho deuh hrimhrim training zong ah hin. Training chung vialte zong ah hin kannih miphun hi kha zong zong miphun tling ah hin hi a ṭhawng khomi kan um lo. A chawngkhu cu Laiholh i ai ti termi ka ti lai maw? Kha bantuk kha kan um lo. Makha a training ah hin a zeilei poh ah hin hi kanmah hi kan si deuh ko. Khakha ka ai uar ngainak cu si. I kan training ah hin ka zoh lang kha lio kha a hnu ah ka theih thanmi cu khi an kan rak hrem ning hi Meh hi hla zong hi an kan pe bal lo khan si. Meh hi siituh phu khi le hmanphek khi si kaw pe, pe hi he a fe taktakmi khi makha an kan pek te te khan kan deu nih a tiok khum lo kan training a dih bak hin an mah sinah a ka kip ah khin an kan then dih ko he he kan i ti Bakha ralram ah ral an kan tukter dih sian i Kai Chi nih a kalmi vialte kha ral an kan tukter dih i ralram ah hin khi thiam awk hnga ding vialte kha an kan rak tuahter dih i kei hi khalio ah khan Lennaci timi atu hriamtlai a lianmi ah ralram ah Kan va um. Atu an neihmi hriamtlai a lianmi khi kan va phak in a rau lo na hnih thum ah eh kan cawnter. Atu mah lio tiang ah khun siseh, AT siseh, AT1, AT2 siseh, atu motor siseh, mah pawl he an kan cawnter i Mai kan cawn i a dih pakin ralram ah ralman tuk si ko. I thuat thuam a si ko cang. A ze. Ka ti. Mah lio i ka lungpian mi cu. Ral he kan i ka tikain. Oh, hi ka ral chungah hi atu hi kan i kap cuahmah si ko i. Keimah ka chuahpimi ka unau si ko zongah a va thi ko hnga. Ral lei ah a dial ahcun ka pa zong si zong ka chung zong si ah khapak khi ka ruat ko. Ah, I kah ciammam cu. Eh, ral tuk hi unau zong um lo hi ta, chungkhat zong um lo hi ta. policy le vei ai den cang i mah duh thim si cang tikah hin cun ti kha kan i kah chung pak hi a ka ruahter ko ah minung ngai hi ka ti unau kan si zongah nu le pa kan si zongah chung khat kan si zongah ral le he i kah cangah hin cun kah pei si ko hi ti a thi me ka hmuh thluahmah Ka kha si mah i a hmasa bik meithal thawng kan i theih i a hmasa bik kan i kah i ka lung chungah ka ruahmi cu mah bak si si. Aw, mah le zumhnak aa khah lo ahcun i kah tikah cun i thah pei si ko hi, thih pei si ko hi ti kha Ka lung ah khan a rak um colh. A tu tiang hi ka philh kho lo. Mah kha, mah ral kan tu hna i kum, kum khat salai dah ka ti. Raram ah an kan chiah. Thil sining hi thei dih hna seh tinak kha si. Mah a kalmi vialte kha. Mah nu ah hin department kha an rak ṭhen i salai cu. Kei kha training lei Cawnnak training a chimtu hna an ka auh. Mah hin kanmah CNA Chin in cun makha paruk training lei department ah an kan chiah. Mah hnu khan department kip i anmah i anmah i thiam awk hngan in department kip kha an kan ṭhen an kan ṭhen i mah tete cun rak rak ṭhawn cio a rak si. Kei hi training department ah ka si i kawlholh cun Saya Phit Than ti si. Saya Lawng, Saya Phit training a petu ding tinṭan ah khan an ka baka Training chungah hin atu ka chim bantuk hin anmah i hi pumhnak lei zong siseh cun atu bantuk cun thiamnak bawlung bawlung baw akasa anmah hi phuntling ci an kan tuahtal cio hna. Mah hin Chin miphun Laimi cu miphun dangnak cun kan rak fit deuh hrimhrim. Cun khi bantuk siangngakchia lawngte, ngawt mino lawngte kan si tikah i kan catang le atu bantuk veinak an lak ti ahhin khi an kan rak upat tuk. An upa le nih duhsah duhsah an ka rak theih tthannak ah mu. Annih cu Hmaka lio ei tiai hlan le ei tiai hrawng hnu i Kachin ahhin khi an ralkap hi a hlan lio an thawkka an bawi pawng lawng hi hi cathiam deuh tete an rak si. Mah lio ahhin anih cu siang kai lo khin tikhin an rak hnuhmi hna, an ṭuantermi hna a tam tikah Cathiam lo an rak tam tuk. Khuaruahhar kan rak si. Mahakkan ni paw kha a zaza dengmang tiin kal tikah ca tang nei lo. An khuaruah khi har. Kai an khuaruah khi har ka ti du ka ti nak cu keimah ka pawng i ummi ka chim pawl. Khakha pawl kan si tikah khi An saya te zong nih a hnu ah ka theih tthanak ahhin an kan ttih. Training pek ding ahhin an kan rak ngamh sasai lo. Bia cu nih catang nei ti kha an rak uat tuk. I a fawinak chim ahcun an ralkap tam deuh ahhin motor hmu bal lomi an tam tuk.

a kalmi le hika i a tangmi ah hin sawm pariat pariat in ni ni tiang peh lo tein atu tiang ummi cu nizan nakal hin ka realize hleihnih lawng kan tang cang i maka cungah kei Pathian nih a ka dawt ka ti lai maw a ka zaangfah ka ti lai maw ka ngan a dam deuh ruangah maw ti kha ca ka thein ram tangah peh lo te ni tiah mi cu keimah lawng tang i ram tangah hin maw cat lo tein adang cu ana vai din ta i arak kiar mi zong cu an um cu cun kampu le dang hi ram leng ah rian tuan mi zong an um ve hna Cu kahdoihnak tuah chungah khin khuapi ah mioh chungah khin takhan um i rian neimi khan um i kei hi ram dang pengah hin mah takhan rian hi aa ai tlai deuh. Ralkap lei deuh hi ka si tikah sante khan mah kha kahdoihnak tuah chung zongah hika te ah hin ka um ko ralkap lei kha kan tlaih tikah khan i atu bantuk Hakha, Falam, Tedim, Tunzang, ati Mindat, Kampala ti bantuk ah khin le Aizawl ti bantuk ah khan rian hi ka tlai bal lo. Ram tamte ahhin ka rak thawk ka hin i tam deuh ka thiam deuhmi le ka hngalh deuhmi le keimah tlawk tein ka ti khawhmi cu ralkap lei deuh hi si. Cacun cun ka ngan hi Pathian zaangfan ah a rak dammi hi vialte ram tang Kachin ram khat tluk Ngaphial a vei tam i ka chung vialte ahhin Pathian zaangfah nih an dam lo i sizung ka um ti hi um bal lo. Ka zaw i ka dam lo i sizung ka phan ti hi Pathian zaangfahnak ka nei lem lo. Hakha, kan ha ṭhat lo an kan fawi hei ti maw? Ah, zei zei maw operation timi a herhmi timi dah ti lo ahcun Pathian zaangfahnak ka dam ve. Fawinak in ka dam khun ka ti lai cu ti. Tahcun hi ni tiang te hi hika ramtang te ah ei tia in cun cat lo i ramtang ummi cu keimah ka si ko.